makadii vana baba nana mai vakomana nevasikana tasangana zvekare kuti tibike chikafu chinonaka tese ndiri kufara nekuti nhasi tichange tichibika chikafu chinonaka zvisingatomboiti ndichange ndichikuratidzai chikafu chandinopekera murume wangu kana achienda kubasa lunchbox yemurume wangu saka Ah, hazvina basa whether ilunch box yemurume wako kana mudzimai wako kana vana vako kana yako chaiyo ayangori maideas ezvinhu zvamunogona kuzvipekerawo mumalunch box enyu kana muchienda kubasa kana kuchikoro o kana muchitofamba muchitravela semazuva ose ndinogara ndichingoti hatifaniri kumirira kudya chikafu chinonaka patinoenda kumarestaurant chete tinofanira kugara tichidya chikafu chinonaka whether its breakfast lunch or sapa kana chikafu chatinongodya malunch box edu saka nhasi ndichange ndichikuratidzai zvandinoisira murume wangu usually pandinopekera murume wangu lunch box yake ndinomeka sure kuti ndaisa fruit saka nhasi ndichange ndichiisa banana nenectarine ndinofarira futi kumuisira mamwe matumwe tumaenergy bar futi maoat bar uh, because murume wangu anoita mabreak two kana ari kubasa pane tea break and then poita lunch break so nenichida kuti awane something chekudya during tea break and then something chekuzodya futi during lunch break nekuti anenge ari kubasa the whole day ka saka nhasi ndichakuratidzai zvandinopekera murume wangu kana ndichimuisira breakfast zvaanenge achidya patea and zvaanenge achizodya palunch saka pabreakfast tichange tichigadzira raspberry chia pudding hachia pudding inonaka zvisingatomboiti its healthy haa inongonaka saka haa murume wangu neni tinofarira chia chia pudding we've been eating it uh, for the past year ndo breakfast yedu and its easy kupeka mumalunch box futi and then for lunch i'm going to be making ndichagadzira maburger mabeef burger um, so these are just maideas ezvinhu zvaunogona kugadzira for lunch yako patone maideas akawanda but nhasi ndichange ndichingokuratidzai kuti inini zvandiri kupekera murume wangu nhasi for mangwana ndezvipi also kuti ndisazviwanzire basa usually zvandinoita is zvandinenge ndabika for supper ndizvo zvandinongopekera murume wangu kuti adye for lunch the next day kubasa sanhasi tikutodya mabhega for supper for dinner then he's gonna have them again um, kubasa palunch so ndo zvandinongoita izvozvo zvinobatsirawo um, unongozozvipekawo zvakanaka kuti usazviwanzire basa kuti ukutogadzira zvelunch box and kugadzira futi zvesapa unongogadzirawo a little bit extra kuti pasarewo zvimwe zvinongozopindawo malunch box saka ngatitangei kubika ndikuratidzei kuti ha kana ndichibikirawo baba munashe ndinovabikirawo sei ngatitangei right saka chekutanga tichatanga nekugadzira raspberry chia pudding yedu um, tichange tichishandisa aya anonzi machia seeds machia seeds ane mahealth benefits akawanda hatingatombowapedzi mulunchbox yangu yandinayo iyi lunchbox muchaona kuti lunchbox yandinayo yandiri kushandisa apa ine maside ma two side hombe side diki yakadivhaidwa into two saka ndinoona kunge ndo lunch box yakanyatsonaka for chia pudding yandiri kuda kugadzira nekuti tinoda kuti mawet ingredients aende in one side and then madry ingredients azoenda in the other side saka tichatora one two three matablespoon emachia seeds totora coconut milk unogona kushandisa hako normal milk full cream milk oat milk uh, whatever milk yaunongofarira kushandisa hako about half of iyoyi coconut milk tinongoisa imomo half i think half will be more than enough then ini ndinofanira kumixa nefork nekuti machia seeds muchaona kuti anobatana batana so zvinobhohwa so you really need to separate them so nandatouya nema raspberries angu aya fresh beautiful unogona kungowaisa imomo i probably should have started with that ungowaisa imomo unongoisa as many as you want uh, i think zvakwana sa unogona kungowa mesha mesha kungowa squisha squisha imomo zvongosangana zvese imomo ah ndisati ndakanganwa unogona kuisa any sweetener futi indinoshandisa hani vamwe vanoisa maple syrup um, for imwe flavor as well vamwe vanofarira kuisa vanilla essence but because isu sitashandisa coconut milk tiri kushanda neflavor yecoconut so ah, there's no need yekuisa vanilla essence ndo zvakaita chia pudding yedu ndo texture yacho so ndo machia seeds acho kana tapedza kudai soka takuvhara toisa mufridge for three for minimum of three hours but usually unoda kuasiya imomo overnight then makuseni ndopatichazoisa matoppings edu ese tichaisa yogurt more fruits more honey and then umu muri dry umu ndichaisa granola kana musli kuti tingoadda crunchy texture to pudding yedu sa tinowaisa uku kusina liquid bcause hatidi kuti azotota hatidi kuti aite sogi toda kuti arambe ari crunch kuona kuti machia seeds edu aita chia pudding yedu yazoita samukuona kuti izvi ndo zvainoita kana yadii kana yaita inenge yave thick Saka manje for ma toppings edu ka ndichashandisa Greek yogurt pamusoro pe chia pudding yedu so hatisi yakawanda zvedu toisa mamwe ma raspberry tango sprinkler to cinnamon so some more honey hatidi kuzadza hedu saka granola takangoisa apa wow, wow. next on our list we need to wash our vegetables uh, tichange tichishandisa madomasi uh, yeah fresh green lettuce yatinenge tichiisa pamaburger edu tikuda kungowacheka into maperfect rounds mathin rounds ari zvitete tete so something like this ndichangoisa lettuce yedu iyi muplate as well as madomasi edu aya tichazozvishandisa zvese izvi kubuilda bega yedu mabegas edu toda kuacheka ari full ari round kuwana a perfect round almost ya nzara nzara idzi dziri kundikanganisa asi ya tini tichingoda round maonion rounds Yeah. kusvikira yangoitawo kabhora then tichaisa kabhora kacho in the patty maker topresa down topresa down kusvikira yanyatso kuita perfect nice hati yedu yatoita tongo wow toburitsa yeah another party so unoramba uchingodai kusvikira wagadzira maparties ako ese auri kuda

now pane sauce yatinoda kugadzira for maburger edu i think iyi inonzi the mcdonald's burger sauce ndivo i think usually vanogadzira sauce yakadai inonaka unoisa tomato sauce woisa mayonnaise Uh, mustard but mustard hauisi a lot hauisi yakawanda i think just that much mustard mapickle two kana ari madiki so kana one wongoacheka kuita madiki sa unongocheka mapickles ako wobva watovaisa imomo tongozvipa a good mix mixer like that zvinenge zvatoita unogona kuwedzera zvimwe zvinhu vamwe vanobva vaisa shuga garlic powder or even garlic chayo nemaonion but inini handina kuwedzera zvese izvozvo nekuti maonion tichazovaisa mubhega yedu and tine a sweet Barbecue sauce yataisa honey nesugar already saka iya handisi kuda kuisa zvese izvozvo right saka tichangotora mapatties edu toaisa imomo tangoisa salt togona kubva tatoisa imwe pati

toisa cheese now we remove and just plate our patties tinongobvisa toisa muplate aka ndaita kunonzi kut toaster mabuns sa ndichangoisa bottom half yebuns redu pasi ipapapa ratosteka zvakanaka first thing first tichaisa lettuce toisa sauce yedu iya yatambogadzira after that ndaisa first patty yedu Tomova on kuisa madomasi neonion toisa just a little bit more sauce cause ha satidi mabhega ari dry toda mabhega anenge ane sauce yakawanda ari juicy toisa another patty tozoisa the final Bhan, bhega iyi iri kunyatsoratidzika, it's juicy. Mm, imika, imika, wena masosi edu zvese zviri kunyatsoratidzika majuicy juicy juicy chikafu chedu chaita ngatitestei mabhega edu Ooh. Juicy. Yo. Mm. Mm. haa ndinotenda nekubika kwamaita neni i hope madzidzawo one or two saka haa ndafara kubika nemi till next time bye bye mubike malunchbox anonaka